U l-Ħadd it-tajjeb minn Triq Pawla mhm. fej? Għal Tarġin. Eżatt.
U llum qegħdin f'dan ir-raħal sabiħ illi forsi ħafna drabi naddu minnu bil-karozza minn hemm malaw ta' kif u ma nirrealizzawx kemm hu sabiħ. U llum ħajkun qed dan persuna importanti hekk li jifhem fuq il-post. Marru? Il-biċċa lem jew lem? Lem.
Ah, with traffic, eh? Għaw il-karozz. Eh, ma mbagħad għandhom posti kwieti, eh, għadda xi. Għawnu, għawnu, għawnu.
Mbagħad tarrajtu wkoll biex kun. Iżommu naqra.
Eh? Iżommu naqra traskurat il-post, eh? Is-survella? Nista' mal-bib.
Jekk hija xtaqajna mill-ġnaħat. Inti, inti mhux iżommu traskurat għadek? Le, le, le, għadni kemm xtrajtu hawnhekk. Mela ħana nagħmel kif tix inti. Sewwa.
Mela inti involut fil-festa. Iva.
Inti involut fil-banda. Ukoll?
U inti wieħed minn dawk illi xi 15-il sena ilu kontu l-perċimes illi ġibtu l-Knisja arċipretali. Iva, jiena twelidt hawn, għamilt rasi hawn, trabbejt hawn, kbirt hawn. Ħmistax-il sena ilu konna grupp ta' subien għadna dak iż-żmien, jiena forsi l-perċimes tagħhom, li ġbarna petizzjoni biex Ħal Tarxi minn parroċċa ssir għaxi pretali. Kienet iebsa?
In-nies ikkonkorrew ħafna, petizzjoni kienet tajba ħafna. Imbagħad din ix-xewqa saret realtà fil-madwar ħames snin ilu. Meta mbagħad fl-anniversarju parrokkjali saret it-talba u ġiet aċċettata. Turi l-injoranza ta' wieħed li ma tantx jifhem, imma x'inhi d-differenza bejn parroċċa arċipretjali jew kif tgħid, Sewwa. Ħażin Dulli, u waħda normali? Id-differenza hija li parroċċa jkollha kappillan, knisja arċipretjali jkollha arċipriet. Hija kwistjoni aktar ta' ta' dinjità, ta' ġieħ għal dik il-knisja partikolari, dik il-parroċċa partikolari. Qisek tipo teqleb mir-raħal għall-belt, tipo, tipo. Tipo, ma fuq livell ta' parroċċa, fuq livell ta' knisja. Fuq livell ta' knisja, mhux livell lokali.
Super, seb super potenza. Għanduru dawra? Tlaqna. Tlaqna.
Wasanna issa qoddim it-tempju Illi tiġix tgħid li fortunati naqra eh, intom ta' 20. Eh, kollox eżatt jiġikom. Kif għandkom dal-sbuħija ta' tempju f'nofs ir-ras, spjega li. Fil-fatt Sander huma tempji, daw huwa kumpless ta' tempji mega. Huwa kumpless. Huwa kumpless ta' tliet tempji biex kompli forsi tħossha wkoll, huwa kumpless ta' tliet templi megalitiċi li jmorru lura għal madwar 5,000 sena qabel Kristu, huwa l-ikbar u l-eqdem kumpless ta' tempji megalitiċi fid-dinja kollha. Eqdem minnhom iżda mhuwiex kbir daqs dawn it-tempji huwa t-tempji tal-Ġgantija fix-Xagħar Għawdex. Dan ġie skopert fl-1913 minn Gabillo Alpin Bidwi minn Ħal Taxin Karmenu Vella. Hawnhekk kien għalqa u b'kombinazzjoni dal Gabillo kien qed jaħrad bil-moħriet tiegħu dal-moħriet laqat xi ħaġa iebsa ħafna. Ħaffer ftit f'idejh bil-ħamrija u sab Ġebel imdaqqas sew u kien għamel rapport il-Mużew tad-Dipartiment tal-Mużewijiet u sentejn wara fl-1915, dan mhu sentejn għax dak iż-żmien ħabtet l-Ewwel Gwerra Dinjija allura kien hemm daqsxejn ta' kjass li kien għaddej madwar l-Ewropa kollha. Imnalla kienu midfunin dak iż-żmien. Eżattament, Sir Temi Zammit, li kien id-Direttur tal-Mużewijiet, ġie jiskava l-post u nsabu dawn it-tempji megalitiċi fl-aqwa forma tagħhom. Huma meqjusa minn Sir Temi Zammit bħala l-benniena taċ-ċiviltà fil-Mediterran. Hawnhekk fil-fatt, it-tempju ta' Ħal Tarxien, it-tempji ta' Ħal Tarxien li kienu ntużaw matul il-perjodu kollha taż-żmien preistoriku, miż-żmien il-ħaġar sa żmien il-bronż, qishom jistgħu jitqiesu bħala l-katidral ta' dak iż-żmien. Fil-fatt, appuntu madwar Ħal Tarxien insibu mbagħad it-tempju ta' Kordin, fuq ix-xaqliba li tħares fuq il-Port il-Kbir, l-ipoġew ta' Ħal Safflini, l-Ħal Ġdid, l-ipoġew ta' Santa Luċija, kollha mdawrin Ma' dan it-tempji f'Ħal Tarxien. Ġifieri tistgħu tgħidu intom fost l-eqdem nies Malta. Id-dinja. Ehm, Id-dinja, vera. Probabilment iva, probabilment iva. Ġifieri l-ewwel nies li ssetiljaw għal qasgur f'Malta kienu hawnhekk għal fdarijiet ta' dawna dawn ir-remains li jew f'Ħal Tarxien inkluż anke fil-ħul oħra. Proset, ġifieri kum naqra turiżmu naħseb nimmaġina. Fatt Ħal Tarxien huwa meqjus Bħala wieħed mill-punti turistiċi fil-Gżejjer Maltin, ovvjament, ehm, il-tempi ta' ħalta xejn bħal huma t-tempi l-oħrajn ta' ħaġar qim li mnajdu tempi oħrajn jattiraw ħafna turisti ehm, u ovvjament ipoġġu l-isem ta' ħalta xejn fuq il-mappa internazzjonali. Għalli jmiss, għalli jmiss, għalli jmiss, għandu wisċ jgħid. Intom minn hawn? U noqogħdu hawn di triq imqalla jbidek. Mhux ta' krispi. Le, dik it-triq imħarbta kollha noqogħdu aħna. Ma toġbok?
Toġobni u missa nitlaq minn hawn ma triq ma toġobnix. Insa triq. Kuntent għal inti minn ħal tarxin. U ħafna.
U x'għandkom intom ta' ħal tarxin li m'għandux ħaddieħor? X'għandna? Għandna laqda. Laqda. Laqda u nejnu l-xulxin.

Issa ejja nduru la u narġgħu mmorru fuq il-personaġġ tal-ġimgħa. Did-dar hija dar importanti ħafna iva, għal tal tal-xejn. Iva. Din id-dar fl-antik kienet iġib l-indirizz 25 triq il-kbira, strada reali ħal tal-xil. U f'din id-dar għal tliet snin għex fl-eżilju ċertu politiku Taljan Francesco Crispi. Da Francesco Crispi inqabad ikkonfoffa kontra ir-re ta' Napli, eh, spiċċa ħarab eh, lejn Franza, minn Franza, mbagħad spiċċa anka żiljat u ġemal tal dawk it-tlet snin. Dwar tlet snin għax appuntu ġewwa ħal tal-xin għadha tirreżisti anke korrispondenza bejn Francesco Crisbi u sħabu fl-Italja, kien anke parti mill-moviment ta' Garibaldi fil-Risorġermento eh, Taljan. Personaġġ importanti. Iva, tantu għam personaġġ importanti li mbagħad wara anke Risorġimento Francesco Crispi għamel żewġ termini bħala Prim Ministru tal-Italja. Kien l-ewwel Prim Ministru Taljan min-naħa t'isfel tal-Italja għax appuntu huwa kien minn Sqallija. U dak kien joqgħod bħal Tarxin ukoll. Tarxin ukoll.
Kważi Tarxin jiżdokk. Eh! Isma, ah. jena zdattant, xma rajtuni, xma jinku għadna me daw id-dirs minn taħt, unna xin nġib ritrat ta' da Francesco Frisco. Ċans.
Nistennew, mela. Ħanamilkom reveal. Emmedejna. Dak hu Francesco Crispi u tatunna is-sinjura toqgħod fid-dar tiegħu illum imma ma tix tidher, imma ngħidula thank you. Thank you.
Wasalna fil-pjazza fil-qofol tar-raħal. Hemm issa li hi ftit stramba li dil-pjazza jisimha s-suq, triq is-suq, pjazza s-suq. Imma suq ma komx daw, ma minn fejn u ġejja l-isem. Fil-fatt l-isem huwa Misraħ is-suq. U kif qed tgħid tajjeb inti. Ma ħadx waħda tajba tal-fejxel. Misraħ imma. Misraħ is-suq, l-antika, Misraħ is-suq. Kif qed tgħid inti, għal ta' xejn m'għandu s-swieq, m'għandu s-swieq fil-baraħ. Ma nafx bihom.
L-isem fil-fatt mistraħ is-suq imur ħafna aktar lura fiż-żmien, imur lura għall-1565 meta Malta allura kienet attakata mit-Torok fi żmien tal-assedju kbir u Ħal Tarxina dawn l-inħawi wkoll kienu parti mill-kampijiet tat-Torok 'il barra mill-fortifikazzjonijiet tal-Birgu u Sant' Iermu u l-Għolja Xiberrat fejn imbagħad inbniet il-Belt Valletta. U appuntu f'din il-akwata f'dan il-misraħ it-Torok kienu waqqfu s-suq tagħhom fejn ovvjament min kien parti mill-armata Torka seta' jkollu x-xiri tiegħu minn dan is-suq. U li sem baqa' jintiret minn dak iż-żmien kollu. Ma niftakar sewwa konna ma tkunx dak iż-żmien. Saqsi naqra. Jien ngħidlek id-discendenzi tiegħi l Għandhom naqra viċin ħafna tagħhom. Cliff, grazzi. Grazzi lilkom.
Vera sabiħa.
U vera informata, għax mhux ġast hekk, kienet dawra ta' Grazzi lilkom u merħba bikom dejjem. U dan li smajtu intu għax kellna naqtawlu da xejn imma. Ejju, jiena jiena nexxieli nkun naf li min joqgħod f'dar ta' Crispin huwa kien ħabib antiki tiegħi u dort id-dawl kollha, id-dar kollha vera sabiħa.
Prosit.
Grazzi ħafna.
Ciao.
Grazzi lilkom, merħba bikom dejjem.